F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Kif itir il-ħin, l-aħħar mistieden qiegħed magħna wkoll żamm l-appuntament tiegħu magħna qed nieħu gost għandna lil Kane Said fuq is-sufan. Illa għaliex Kane huwa regolari magħna fuq il-programm Niskah ta' kull ħmistax ikun qiegħed magħna qisu l-kuxjenza Kane anki tat-telespettaturi tagħna speċjalment ta' dawk li verament kultant ikollhom bżonn. Kif aħna Kane. Insellimlek Angela, ninsab tajjeb, imħabbat bix-xogħol bħal kulħadd insomma. Ejja mħabbtin eħe. Iva, iva, iva, bħalissa Nixtieq nagħmel daqsxejn spunt għaddejjin b'taħriġ, taħriġ intern. Eh, dak sinjal tajjeb. Iva, iva, taħriġ intern lill-istaff tagħna tal-call center. Eh, mqassam fuq jumejn, għaddejjen tajjeb, għaddejjen. Tajjeb, proset. Irrid ngħid li kejn huwa uffiċjal eżekuttiv anki għal promozzjoni Fondazzjoni Lop Responsabbli u ladarba qed isemmi t-taħriġ u qed isemmi anki lil persuni li jaħdmu fl-istess uffiċċju, kemm importanti li dawn in-nies ikunu jafu eżattament anki kif jirrispondu t-telefon u għax jiena nemmen li anki jħossu l-aġitazzjoni ta' min ikun qiegħed fuq in-naħa l-oħra tal-linja. Hekk hu, li tisma' l-karba tal-ivvizzjat mhux faċli. U trid toqgħod attent kif tirrispondilhom. Hekk hu, hekk hu. Allura aħna bħala Fondazzjoni nemmnu li hemm bżonn ta' taħriġ kontinwu, taħriġ b'rutina. Nirringrazzja lill-istaff. kollha tal-Fondazzjoni l responsabbli għall-kollaborazzjoni dejjem insibu minn għandhom. Mhux ħażin, mhux ħażin, ma nistax ngħidlek li qegħdin ħafna, ma nistax ngħidlek li qegħdin ftit lanqas. Ġifieri tlaħħqu mad-domanda. Iva, iva, iva, iva. S'issa ħa ngħidu hekk. U sinjal tajjeb ta' Alla ħares le, għaliex dan ifisser li jkollna ħafna persuni li jkollhom ċertu problemi. Però iżjed minn kollox, ħa nitkellmu ftit dwar x'jistgħu jkunu anke riperkussjonijiet ehm, tal-lob tal-azzard eċċessiv u eh, riperkussjonijiet mhux fuq il-persuna biss tkun imma fuq il-maħbubin tagħhom, fuq in-nies tal-madwar u kultant anki ehm, fuq il-ħbieb li jkunu viċin tagħhom. Ekku, sfortunatament il-prattika tal-lob tal-azzard, il-gambling, Iġġib magħha l-pożittiv u iġġib magħha n-negattiv ukoll. Jiġifieri meta nitkellmu fuq in-negattiv, il-prattika tibda tirriżulta f'eċċessività, jiġifieri persuna jibda jilgħab b'mod kontinwu u dik il-prattika tibda tieħu l-importanza kollha fil-ħajja tiegħu. il-kilba Angela u l-ħsibijiet kontinwi biex il-persuna jattwa l-prattika tal-logħob tal-azzard. Sfortunatament dik il-kilba tieklu minn ġewwa, il-ħin kollu jaħseb fuq il-prattika tal-logħob tal-azzard, allura anke saħansitra meta jkun ma' uliedu stess, il-ħsieb tiegħu jkun li jmur fil-każino, imur quddiem il-laptop u jattwa l-prattika tal-logħob u jirriskja flusu. Żgur għax inti semmejt xi ħaġa oħra, ġifieri da anke mill-kumdità ta' daru flok forsi qiegħed jirrilassa u jara xi film fuq it-television, jista' jagħti l-każ li jkun imsakkar f'post fid-dar tiegħu imma jkun qiegħed jilgħab. Hekk hu, u nerġa' ngħid sfortunatament, l-eċċessività twassal għal diversi riperkussjonijiet. Jekk insemmu l-familja, għandek ir-riperkussjonijiet soċjali. Nuqqas ta' komunikazzjoni ma' uliedek stess, mal-partner tiegħek. Għandek ir-riperkussjonijiet finanzjarji. Mela, il-partner tibda ssib affarijiet neqsin id-dar jew inkella dejjem nirrepeti ma ssibx finanzi biex tixtri l-affarijiet essenzjali għal uliedek stess. Riperkussjonijiet mentali, nuqqas ta' attenzjoni fuq ix-xogħol, fi ħdan il-familja stess. Tibda tinduna l-partner problemi fnanzjarji mal-bank. ċekkijiet jibbawnzjaw, jiġifieri dawn huma kollha riperkussjonijiet li kemm jista' jkun qabel ma naġixxu naħsbu fuq x'jistgħu jkunu dawn ir-riperkussjonijiet u l-problemi li tant jistgħu jitfgħu persuna fix-xifer u darha mal-ħajt. U mhux hekk, u inti, inti li forsi tkun għaddej bil-logħob tal-azzard u lanqas qisek tagħti kas, L-iżjed li tweġġa' jkunu n-nies li l-iżjed li tkun tħobb. Issa inti semmejt xi ħaġa, pereżempju meta l-parti l-oħra għax aħna mhux qed insemmu sessi hawnhekk għax jistgħu jkunu ż-żewġ sessi li jaqgħu f'dan il-vizzju, però meta l-parti l-oħra tibda tinduna, inti qed tgħid ċekk li jibbawnsja pereżempju, issib għajnuna mingħandkom meta iċċempel wieħed seba' seba'. Tiggwidawha ta' x'tista' tagħmel jew jekk ikunx hemm xi sinjali li trid toqgħod attent għalihom? Iva, nirċievu diversi telefonati mill-membri tal-familja ta' min hu tassew ivvizzjat. Il-pariri tagħna imorru oltre, jiġifieri, Meta persuna tinduna li l-maħbub tagħha għaddej mill-problema, għaliex ejja ngħiduha kif inhi, il-vizzju tal-logħob tal-azzard ma jġorrx riperkussjonijiet fiżiċi, allura diffiċli biex tinduna. Meta tinduna l-persuna nirrakkomandaw, number one, iżżomm il-kalma. Number two, tuża t-ton adegwat tal-leħen. Number three tara li l-problema eżatt x'inhi, minn fejn ġejja, il-komunikazzjoni, bl-Ingliż ngħidu communication is key, speċjalment fil-familja tagħna. U jiena ngħidlek dejjem ta' mhux meta jkun hemm il-problemi biss għax il-komunikazzjoni hija sagrosanta fl-opinjoni tiegħi. Ekku, ekku, ekku, barra minn hekk, jekk il-problema tkun qiegħda waħda fil-fond, tara li l-persuna tibda tieħu ħsieb hi l-finanzji tal-familja. Jiġifieri ma nistgħux nisimgħu b'każijiet varji fosthom li persuna ma tkunx taf x'għandha u x'm'għandhiex il-bank. Laqqas biss ikollha pereżempju BOV card, laqqas biss taf tuża. Jiġifieri mbagħad kif kif kif l-affarijiet jibdew jibdew imorru għall-agħar, u l-persuna l-oħra li tieħu ħsieb il-finanzi kollha tal-familja taqa' f'vizzju bħal dan, hemmhekk il-problemi jibdew jimmultiplikaw. U saħansitra mhux nirrakkomandaw li l-persuna tibda tieħu ħsieb il-finanzi tal-familja biss, imma tipprepara ruħha għal rikjesti ta' flus. Għax Ngħiduha kif inhi, persuna tista' tfittex il-flus minn diversi bnadi anke b'mod illegali. Insemmu l-użura, semmejt li dawn il-jumejn għaddejjin bit-taħriġ. Insemmi hawnhekk u nfaħħru ma' kulħadd lil Louie Bellizzi min-naħa tal-Caritas, tal-Usury Service, servizzi ta' użura, jagħmel ġid kbir. Jiġifieri din l-oħra pereżempju intom anki bħala fondazzjoni taħdmu ħafna forma ta' katina ma' entitajiet oħrajn. Iva, aħna nagħtu importanza kbira biex aħna naħdmu id f'id ma' entitajiet oħrajn fi ħdan il-vizzju tal-logħob tal-azzard. Ma nistgħux, il-fondazzjoni temmen li entità qed taħdem fuq l-istess binarji, Imma waħda pereżempju ma tafx x'inhi tagħmel l-entità l-oħra. Allura inħeġġeġ, kellna ġurnata minnhom ta' taħriġ fejn iltqajna mas-Setqa, iltqajna mal-Caritas, ma' Louie Bellizzi, iltqajna ma' diversi persuni professjonisti li jagħtu s-servizz tagħhom. Minn issa 'l hemm aħna nafu s-Setqa x'inhi tagħmel, il-Caritas x'inhuma jagħmlu. U huma jafu aħna s-servizzi ta' għajnuna tagħna fiex jirrikjedu. Xi ħaġa oħra li forsi xtaqt niftaħ ftit fuqha, intom ma tgħidux lin-nies tilgħabux, però ilagħbu responsabbli. Meta taf li persuna jkollha problema, għaliex ma twaqqfuhiex milli tilgħab u tibqgħu tgħidulhom ilagħbu b'mod responsabbli? Ara, aħna, aħna qisna niddividu Naqsmu l-perkors fi tnejn mela għandek persuni li jilagħbu l-logħob tal-azzard mingħajr ebda problemi, fejn dawn il-persuni jħaddnu r-responsabilità kemm finanzjarja u kemm ta' ħin, li dejjem nirrepeti jiena. Imbagħad għandek perkors ieħor li persuna taqbeż dik ir-responsabilità, taqbeż dawk il-linji ta' kontroll b'xi mod jew ieħor, Issa jekk taqax għat-tentazzjoni, jekk tgħidxu iva dita darba u sfortunatament tiġi darha mal-ħajt. Hemm kif taqbeż dawk il-linji tal-kontroll, hemmhekk nidħlu f'fażi oħra, il-fażi tal-problema. Hemmhekk inħeġġeġ lil kull min qed jismagħni u jarani biex jekk intom tħossu li Għaddejjin minn problema li l-prattika tal-logħob tal-azzard qed taffettwakom internament u esternament ħażin? Fittxu l-għajnuna. L-għajnuna qiegħda hemmhekk. Aħna bħala Fondazzjoni, dejjem nirrepeti, inħaddmu l-linja ta' għajnuna nazzjonali 1777. Qed jidher is-sit elettroniku hemmhekk ukoll. Iva, barra mill-linja ta' għajnuna nazzjonali, persuna kif qed naraw fuq l-iscreen, Persuna tista' taċċessa l-websajt tagħna www.rgf.org.mt u tuża l-għażla tal-online chat. Nassigurakom li l-kunfidenzjalità hija assoluta fiż-żewġ każi. Proset, antiċipajtni għax dik li kont se nistaqsi jien għall-kunfidenzjalità x'kemm hu importanti li dak li jkun li jiftaħ qalbu jiġi hemmhekk ikun qisu l-ewwel nett ikun mifxul. Illa għaliex eh, l-eċitament ta' mhux faċli wkoll mhux faċli, imma serħu moħħkom minn nies professjonisti li jkunu qegħdin wara din il-fondazzjoni. U każi ta' suċċess kellna. Iġifieri. U l-aħres ma jkunx hekk. Ekku ma naqta' qalb lil ħadd dak il-ħin tħossok li ħadd mu se jsalvak. Imma nerġa' nirrepeti, l-għajnuna qiegħda hemm, Ċemplu 1777. Kane, grazzi tal-informazzjoni li għaddejtilna. Jekk hemm xi telespettaturi jixtiequ forsi anki gwida, jixtiequ jagħmlu kuntatt b'xi mod, tindunaw li anki xi membru maħbub tal-familja tagħkom għaddej minn din is-sitwazzjoni, illum hawn nies professjonisti fuq dan il-qasam biss, fuq il-logħob tal-azzard. Importanti li tagħmlu kuntatt 1777 jew inkella anki tagħmlu kuntatt magħna ngħaddukom eh, mal-professjonisti tkunu tixtiequ li titkellmu personalment anki ma' Kejn. Aħna qegħdin hawnhekk għalhekk. Il-programm tagħna huwa servizz għat-telespettaturi. Kejn, grazzi. Grazzi lilek. Niltaqgħu 15 oħra hekk alla jrid. Grazzi ħafna. Wasalna verament biex ntemmu il-programm għandna lil Herman